Сас килет, сас каять, тӗнче тавра ҫаврӑнать. Тӗнче тавра ҫаврӑннӑ ҫын тӗлӗнтермӗш йӗр хывать. Хӗрарӑмсем, вӗсем пурте чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекенсем. Любовь Геронна Адюкова

тӑван чӗлхе, ҫав вӑхӑтрах вырӑс чӗлхи вӗрентекенсен ӑста урокӗ, конкурс пулатчӗ кашни ҫулах. Вӑл конкурсра пирӗн учительсем яланах пӗрремӗш, иккӗмӗш вырӑнсем йышӑннӑ. Хирхӗм шкулта вӗрентекен Степанов Александр Марцевич икӗпен те ҫирӗммӗш ҫулта Ҫӗнӗ Шупашкар хулин иккӗмӗш шкулӗнче ӗҫлекен Ильина Оксана Разиновна ҫӗнтернӗ. Любовь Германовна Адюкова. Вӑл килнӗ Елчӗк тӑрӑхӗнчен, Аслӑ Елчӗк ялӗнчен. Ял, иә. Вот сирӗн шкулта Геннадий Никадрович хӑшӗ ҫунатлӑ сӑмахӗ ҫакӑнса тӑрать. Президент кӗнӗ кӗменех шкулта. Геннадий Никандровичӑн пирӗн тӑвалла пулсан та малалла текен сӑмахӗ пире темле йывӑр вӑхӑтра та малалла талпӑнма чӗнет. Геннадий Николаевич ҫуралса ӳснӗ урамра пурӑнатӑп. Кашни тупӑшӑва кайнӑ чухне, ҫакӑн йышши конкурссене кайнӑ чухне улма чарӑнатӑп та Геннадий Николаевич вӑй пар мана тесе ҫӗмӗрлесе илетӗп унпа. Чӑнах та пулӑшать? Пулӑшать те пуль, пулӑшать пуль, мӗншесен ҫакна... пулман. Ешӗ, ҫавна Шупашкарта тӑрать те вӑл, Шупашкарта пурӗ те ун палӑкӗ. Эп те ун патне иртсе кайнӑ чухне нихҫан та чарӑнса тӑмасӑр иртсе каймастӑп. Ырӑ кун пултӑр сана теп. Эсӗ пурӑн анчӑк тӗнчере теп. Мӗншӗн тесен сана чӑваш халӑхӗ пӗлет, чӑваш халӑхӗ сана савать, юратать, тав тӑвать тетӗп. Ҫавӑнпа сан кӑмӑлу ҫӳлте вӗҫсе ҫӳрен чухне кӑмӑллӑ пултӑр теп те евала. Хаман ҫӑмӑл пулса кайт. Питӗ дөрес. Юрать, ку пӗр евала. Вот шкулта вот мӗнле ҫӗнӗлӗхсем кӗртрӗн эсӗ хӑвӑр шкул программине?
мӗнле ятарласа эпӗ кӗртрӗм тесе калас килмест манӑн. Пирӗн Аслӑ Елчӗк шкулӗнче, пирӗн шкултан те вӑл Геннадий Андреевич Волков ячӗпе хисепленсе тӑрать терӗмӗр. Пирӗн вӗрентекенсем пурте пултаруллӑ. Пӗринчен тепри ӑмӑртмалла ӗҫлеп тесе калас килет манӑн. Ҫавӑн пек конкурса каймалла чухне, паллах ӗнтӗ, ӗҫтешсем питӗ нумай пулӑшаҫҫӗ вӗсен. Пӗрремӗш тапхӑр хӗрӗхмӗш шкулта иртрӗ. Унта чи малтанах ӗнтӗ урок патӑм. Ялти Программӑпах килтӗм эпӗ хула ачисем патне. Александр Галкинӑн икӗ сӑнлӑ пурнӑҫ хайлавне илемлӗ вулама вӗрентесси Мӗн пулчӗ те мана. пӗҫернине, ҫӑкӑра мӗншӗн хакламаллине пӗтӗмпех ҫакӑнта каласа хӑвартӑм. Унтан ҫӑкӑрне э, пӗҫерсе ӗнтӗ исекелсе кӑтартрӑм. Мӗншӗн тесен вӗсем мухтанаҫҫӗ. Атя, пирӗн ертӳҫӗ ҫӗнтерӳҫӗ теҫҫӗ. Паллах, Ватӑ эс усӑне мӗн те пулин хушатӑн ӑҫтӑма? Вӑсем сана, паллах, хаваспах тӑваҫҫӗ эс хушнине. Шӳрлӗ шайра вӗренӳ институтӗнчи жюри пайташӗсен шайӗнче пысӑк хак панӑ.
Сас килет, сас каять, тӗнче тавра ҫаврӑнать. Тӗнче тавра ҫаврӑннӑ ҫын тӗлӗнтермӗш йӗр хывать.